Tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisankina amin'ny samy Malagasy. Ny firaisankina no hery, ny tao-trano tsy vita raha tsy ifanakonana. Samy Gasy, fandaharana vokarin'ny SFG Madagasikara, tohanan'ny masoivoho amerikana. Eh, ataoko hoe tsy misy fandriampahalemana raha tsy voahaja aloha ny zon'olombelona zo fototra zay na mitena foana satria zay na mitarika zavatra bedabe zay ampafantatra anao pis builder na ireo izay mikatsaka sy manandratra ny filaminana misa efatra indray ny fandarina samy gasy ho an'ny anio mpanao gazety mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony mpanakanto ary mpitarika tanora Io izany ahoana ny hamerenana an'izay fahefam-panjakana izay tena ho tsapan'ny olona fa misy fanjakana miaro ny ainy, miaro ny fananany. Any izany no tokony hijerena raha tena hifototra amin'izay resaka hijerena an'ireo eh, fitsaram-bahoaka. Makalifansa no vahiny ny fandarana samy gasy ho amin'ny anio, ny fitsaram-bahoaka sy ny fiatraikany amin'ny fiarahamonina malagasy no hifampiresahana aminy. Manasa anao mpihaino ary hanaraka ny samy gasy hatramin'ny farany

Allô Allô Salama tompoko Salama tompoko Monsieur Raoelison Gabriel Arimamy Iza indrindra tompoko? Iah eto Antananarivo ianao Eny tompoko Aiza ho aiza eto Antananarivo? Avaraboa. Ah. Iza aty zao azafady? Ianao ve mahafantatra ilay tetikasa Samy Gasy? Eny tompoko. Ah, nisy dossier nalefanao? Ie. Ah. Inona ilay tetikasa Samy Gasy? Hoe ahoana azafady? Inona ilay tetikasa Samy Gasy? Ilay Samy Gasy ilay formation ataon'ny SFDG. Ah. Momba ny resaka peace builders, manao resaka resaka paix, resaka construction na paix durable na dia anatin'izay i Madagasikara. Araka izany dia Raoelison Gabriel Arimamy no ampahafantarina voalohany hanao mpihaino ho an'ny anio. Ao anatin'ny vondrona GSM no Misy an'i Gabriel, tsiahivina hatrany fa nizara ho vondrona dimy izy enina amby roapolo mianadahy izay manaraka ny fiofanana ho tonga Peace Builder izay karakarain'ny tetikasa Samy Gasy. Mpampianatra any amin'ny anjery manontolo ny lehilahy isan'ny mandray anjara amin'ny fiofanana ho Peace Builder i Gabriel. Tsy misy fandriampahalemana raha tsy misy ny fifampitokisana hoy izy. Za zany raha ny toetra mampiavaka anah dia altruiste zany hoe miahy tia miahy ny hafa ahako amin'ny ankapobeny, ilaina ny fifampitsinjovana amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika satria izay mihintsy no olana mahatonga ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara satria tsy mifampitsinjo intsony ny mpiara-monina fa samy maka ho azy, dia ilaina zany ny mahay mifampitsinjo ary mitsinjo ny hafa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ya, manaraka fifaninana ho peace builder na hoe olona hanorina fandriampahalemana isika Mbola ilaina ve izany ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao? Tena ilaina mihitsy satria raha jerevantsika izany dia eto Madagasikara dia raha jerena raha jerena izany dia ohatran'ny hoe misy ihany ny fandriampahalemana kanefa ilay fandriampahalemana izany dia ohatran'ny hoe misy zavatra be dia be izany mety hiteraka tsy fandriampahalemana eo anatin'ilay izy satria hoe raha ataontsika amin'ny teny vazaha hoe pays éphémère ihany izany no misy eto Madagasikara. satria misy zavatra maromaro mety hiteraka tsy fandriampahalemana satria tsy tsisy fifampiresahana, tsy ampy ny fifampiresahana zany amin'ny lafiny rehetra rehetra, na eo amin'ny sehatra politika izany na amin'ny sehatra iainana ankapobeany dia lasa tsy mifampatoky ny olona dia izay zavatra izay dia miteraka tsy fandriampahalemana dia izay indrindra no ilaina an'ilay peace builder hoe ahafahana mametraka an'izay hoe tena paix durable izay eto Madagasikara hoe fandriampahalemana maharitra sy iainana zany amin'ny fiainana andavan'andro. Dia resadresaka farany re Gabriel, raha ianao izao no asaina manohy an'ity fehezanteny ity dia ahoana ny hanohizanao azy? Tsy misy fadriampahalemana raha. Raha tsisy fifampitokisana. Izany hoe tsy misy fandriampahalemana raha tsy mifampatoky daholo ny olona tsirairay avy. Fa raha mbola ohatra hoe izaho mandeha eny an-dalana ka tsy matoky hoe mety hangalatra an'ahy iny olona iny dia tsisy fandriampahalemana eo fa mila fifampitokisan'ny Kisana izany hoe confiance amin'ny tsirairay avy izany ary nefa ny izay ihany koa dia miainga amintsika tsirairay avy. Izy indray ary ny peace builder ho fantarintsika manaraka. Ndeha antsointsika indray ary e! Allô? Allô? Allô? Ia, Madame Norizara Evelyne io ô? Eny, misy indrindra. Any Diego ô? I aiza ho aizan'i Diego? Aiza ho aizan'i Diego misy anao io? Ohatra hoe aiza aiza ho aiza any amin'ny lapan'ny tanàna na ary amin'ny région? Amin'ny rue Colbert. Ie, avy aty amin'ny tetikasa samy gasy ihany i Norzar Evelyn a! Manahoana ny fanantenana amin'ny formation iny zao? Tena za ary miandry foana ohatrany tsy mety mivaly mihitsy le izy ohatra hoe ahoana foana ary ity. Dia ianao izao raha ohatra ka mandray anjara amin'izay formation izay eo, mety hitondra inona ho an'i Diego ny fandraisanao anjara amin'ilay formation? Non, du coup hitanao izay zao mametraka le resaka plaidoyer pour Le raha ny tanora, fametrahana tanora amin'ny sehatra ambonimbony, dia amin'ny mois de mars io, amin'ny le vingt mars, hanokatra resaka, nanao plaidoirie tamin'ny ministre mantsy za, dia ovaly le plaidoirie dia mahazo miasa ao anatin'ny maison des jeunes, donc anatin'le maison des jeunes no andeha implanter-na resaka carte pour emploi, hanaovana le observatoire d'emploi ny tanora, dia ahafahana, hitanao le anankiray zany ny amin'le association. Anankiray amin'ny Alliance dia anankiray izao an, na koa amin'ny Maison des Jeunes dia afahana manao jumelage tsara sy hanaovana an'ilay débat rehefa avy eo. Raha hiresaka momba ny conflit tsika disadisa ho an'i Diego inona no azo resahana? En terme de conflit an, ohatranà zao manokana zao an, mi se specialiser zay amin'ny tanora. Dia le mise en relation entre le ray aman-dreny sy le tanora sao ao anatin'le trano ipetrahany amle developpement-nazy manokana zany hoe le environnement-nazy manodidina. Hitanao mantsy le resaka inona moa zany le misy conflit be dia be e! Reny ke le hitanao otrany resaka election reny, le fametrahana place ny tanora, resaka sensibilisation ny tanora, sy le fifandraisan'ny tanora andraikitra, Amin'ireny sehatra ireny ve no mbola quasiment fa tsy hoe surtout ho an'ny tanora le izay tsy dia mianatra loatra ireny. Ho an'i Norizara Evelyne a, dia ilainy ny fiofanana ho fampivoarana ny tanàna nantsiranana. Rakotondralambo Eric Michel avy ao Mananjary indray no ampahafantarina anao manaraka. Mpanao gazety ny lehilahy. Ho anao manokana, miofana ho peace builder na hoe olona hanorina fandriampahalemana. Ilaina ve izany ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny hevitrao? Tsy vitan'ny hoe ilaina ilay izy fa mila iainan'ny rehetra rehetra mihitsy. Ary izay mihitsy ny antony nahatonga azy satria efa iainany amin'ny fiainany andavanandro izy ankoatra ny asa mpanao gazety, mpanatontosa horonantsary ihany koa. Ary ao anatin'izay asa efa natao izay dia betsaka izany tamin'ny alalan'ny horonantsary nanaovana ny asa fanentanana. teo amin'ny zon'olombelona indrindra indrindra ary misy ifandraisany izay zon'olombelona izay sy ny fametrahana ny fandriampahalemana izay. Ataoko hoe hanamafy an'izay amin'izay ataoko hoe lalan-kevitra izay ihany no nahatonga anah hitady ny fanamafisana ny traikefa hoentina miatrika an'izay adidy izay. Ilaina ary tokony iainana mihitsy. Raha anisan'izay hoe antsoina ianao hametraka paikady ho an'ny fandriampahalemana eto Madagasikara, milazà hoe asa telo afaka atao amin'izay. Tsy afa-miala ny serasera, tena tsy afa-miala ary ataoko hoe io ny ivony. Ary ao anatin'izay dia misy ny ataoko hoe paik'ady mifandrindra amin'izay ny roa ambiny. Ahoana ny ahafahan'ny olona tena hoe hanjifa an'ilay hafatra ho apetraka satria amin'izao fotoana izao koa moa izany ny zavatra andrasan'ny olona jifaina mpanao gazety dia iza no miady, iza mifamely ary izay toe-pisainana izay no mila apetraka asa anankiray ihany koa izay. Asa anankiray farany angambany dia ilay ataoko hoe ilay fandrindrana ataoko hoe rafitra iraisan'ny eto Madagasikara mihitsy mba tsy hisy hifanipaka hoe afa afa ny atao any Mananjary, afa ny atao any amin'ny toeran-kafa fa misy lalan-kevitra iraisana, misy ligne iraisana izany. Farany, afaka tohizanao ve ity fehezanteny ity hoe tsy misy fandriampahalemana raha. Be dia be ny tiako lazaina amin'ilay izy. Ataoko hoe tsy misy fandriampahalemana Raha tsy voahaja aloha ny zon'olombelona zo fototra. Zay no hamitinako anazy satria izy zay no mitarika zavatra be da be zay. Andrianary Vero Haingotiana na i Haingo kosa indray no fantarintsika manaraka, Noro, mpanakanto indray araka izany no Peace Builder ampahafantarina anao manaraka. Inona indray ary no heverin'i Henk fa paik'ady entina hametrahana ny fandriampahalemana eto amintsika? Hiofana ho peace builder na olona mpanorina fandriampahalemana i Henk a! Inona izany? Ilaina ao Madagasikara ve izany hoe peace builder izany amin'izao dia inona ny asa tokony hataony? Ny hitako hoe ilana an'ilay izy an, tsika mahita hoe amin'izao fotoana izao mandalo crise économique sy politique Madagasikara dia Trangam-piarahamonina tsika vao mivoaka dia hita hoe indraindray betsaka ilay violence. Raha tsy hiteny fotsiny aho hoe amin'ny faritra atsimo izao na amin'ny faritra atsinanana, hita hoe mirongatra ny fitsaram-bahoaka. Ireny efa karazana violence ireny. Dia hitako hoe ilaina izany ilay traikefa amina pisi-bibidiana mba hahafahana manamaivana an'ireny zavatra ireny. Dia ny hetsika eritreretiko atao Mbola tsy tena hoe voafaritra tsara fa za mamoron-kira, artiste, dia ny eritreretiko atao hoe amin'ny hira foroniko an, iny ny hi-sensibiliser-ko ny olona amin'ny resaka fahandriampahalemana. Raha ataontsika hoe omena fahefana ianao hitady paikady hametrahana fandriampahalemana indray ary eto Madagasikara Dia afaka milaza asa mivaingana anankitelo ve i Haingo? Amin'ny maha mpikambana ny société civile anahy dia hitako hoe ny zavatra voalohany indrindra azo atao mampiara-miasa ny société civile satria ny société civile ange manana zavatra betsaka ho atolotra e! sady manana idée tsara dia afaka miara-miasa izany ireo société civile ireo afaka hofanina dia rehefa hofanina ireo société civile ireo Membre ny société civile matetika misy ny leader ny société civile manana ny association sy ny ONG ny tsirairay avy dia lasa miparitaka tache d'huile ilay izy hoe hofanina ilay leader dia avy eo zareo manofana ny mpikambana ao aminy izay ny voalohany dia ny faharoa hitako hoe important koa ohatry ny hoe ny tanora tanora vao eritrerin mihitsy ny ho fanina ohatra hoe any amin'ny collège na any amin'ny lycée dia ny kely ny ankizy dia efa ho fanina hoe ohatrohatran'izao izany peace building izany dia fahatelo mandeha amin'ny faritra ambanivohitra ohatra dia any ny manao ny sensibilisation

ary handray ny anjara birikiny hahatongavana amin'izany. Amin'ny heriny dia peace builder hafa indray no ampahafantarina anao mpihaino. Aza adinoina fa handray vahiny isika rehefa avy eo, ary any amin'ny faran'ny fandaharana any no hanomezana indray ny fanontaniana izay andrasana ny valiny avy aminao amin'ny laharana zéro trente-deux trente-deux zéro trente-deux trente. Ankoatra ny akon'ireo Peace Builders Nord dia manana akom-baovaony ihany koa ry zareo avy amin'ny Bianco izay anisan'ny miara-miasa akaiky amin'ny fandaharana Samy Gasy. Amin'ity androany ity dia manam-baovao ho zaraina ny ekipan'i Nirina Razafimaro. Tontosa ny iraika amby roapolo jona teo ny andron'ny tambazotran'ny mpianatra sy tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana, andiany fahadimy, hetsika ara-koltoraly sy ara-panatanjahantena, Mivoy ny fahitsiana sy ny fahamarinana maro isan-karazany toy ny hoe slam, sorajia, fifaninanana, tetikasa majinika mikasika ny fahaizana mandresy lahatra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly, basket sy foot à sept no nanamarihana izany ny maraina. Ny hariva kosa dia fandaharana sambo gasy an-tsehatra sy ady hevitra no notontosaina tao amin'ny Amphithéâtre-n'ny Lycée Andohalo. Tanora mandray andraikitra Hery manosika ho fanoitra amin'ny ady amin'ny kolikoly no lohahevitra nentina nankalazana ity andiany fahadimy ity. Sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miisa telo ambin'ny folo no nandray anjara tamin'izany. Tafiditra tao anatin'ny hetsika fanabeazana sy fisorohana ny kolikoly ity hetsika notontosain'ny Bianco amin'ny alalan'ny biraom-paritra teto Antananarivo ity. Dia toy izay indray ary ny vaovaon'ny fandaharana Samy Gasy androany rehefa avy eo Aorian'ity faingo ity dia hanaraka ny samy gasy mandry vahiny isika. Samy gasy. Iray tanàna. Ray vina. Miaradio amin'ny fandriampahalemana. Samy gasy. Samy gasy. Laharan'ny ifandraisana 032 32 032 30. Ny fitsaram-bahoaka sy ny fiantraikany amin'ny fiarahamonina malagasy, io no ifanakalozana amin'i Mac Alphonse, mpanao gazety ao anatin'ny zana-pandaharana Samy Gasy Mandray Vahiny. Samy Gasy Mandray Vahiny. Mandrosoa tompoko! Maka Alphonse, miarahaba anao tompoko. Ny tsy fahatokisan'ny olom-pirenena ny fitsarana amin'ny ankapobeny no voalazan'ireo hoe maneho hevitra amin'izay mety ho antony mahatonga an'izay fitsaram-bahoaka izay. Ilay rafitra ve sa hoe ilay fahefam-pitsarana eto Madagasikara mihitsy izay tsy atokisan'izay, araka ny hevitrao? Miarahaba ny mpihaino sady miarahaba antsika rehetra. Raha amiko manokana zany a, io resaka fitsaram-bahoaka io, tsara izy raha jerena amin'ny voalohany satria na ny fitsarana ange raha mamoaka didy a de amin'ny anaran'ny vahoaka, au nom du peuple, zay le dikany. Ka raha ohatra ka am'zao fotoana zao ny fahitana azy, mirongatra be izy io dia nohon'izay izy. Tsy fahatokisan'olona intsony ny fitsarana. Ny fitsarana izany, misy zavatra mifandraika aminy izany e. Voalohany, ny resaka kolikoly, ny resaka, tsy fitsarana ihany izy io fa hatrany amin'ny ny officier de police judiciaire, ny mpitandro filaminana izay manao enquête, hatrany izany ilay izy satria misy misy trangan-javatra hita izao fa olona tokony sazy nefa vototra. Dikan'izay izany, ilay rafi-panjakana izay tokony hitsara sy tsy hitongilana araka ny balance mizana no manjary mitongilana dia izay no mahatonga an'ilay olona tsy hatoky an'io intsony ka tsy hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana fa tonga dia ataony amin'ny fanaovana azy. Ataony amin'ny fanaovany azy, misy fiantraikany ihany koa izay na misy akony eo amin'ny fiarahamonina sy ny soa soa toavina maha malagasy. Raha ny fiarahamonina malagasy izao a dia anisan'ny hoe ny hita ny resaka dina, ny dina ange dia fampandraisana ny vahoaka amin'ny fitandroana ny filaminana. Nefa ny tiana dia tsy misy an'izany hoe famonoana fandatsahana ain'olona izany. Amin'izao fotoana izao moa izy efa moderniser dia lasa homologuena any amin'ny fitsarana sy ny sisa. Ka potika tokoa ny fiaraha-monina satria miteraka lonilony, miteraka ady saritaka ao anaty fiaraha-monina satria ilay olona izay noheverina ohatra hoe nangalatra ny fananany Noheveriny ny nentiny amin'ny fitsarana tokony higadra nefa miverina izy indray aza ny menacer an'ilay olona ataontsika hoe very fananana. Eo izany dia teraka amin'izay ny lonilony potika ny fiarahamonina gasy an! Tsy misy zavatra mirindra intsony ao anaty fiarahamonina. Azo sorohana ny fitsaram-bahoaka hoy i Rawelson Gabriel Ry Mamy an! Isan'ireo izay miofana ihany koa Peace Builder niaraka taminareo izany na ireo olona manampy an-tsitrapo amin'ny fanorenana famerenana indray ireny fandriampahalemana na filaminana eny anivon'ny fiarahamonina eny. An-telefaonina moa no nahazoana an'ity mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ity. Mamaha olana izany ao anatin'ny ataontsika hoe ao anatin'ny esprit culturel malagasy izany ireny fihavanana, ny firaisankina sy ny rehetra rehetra. Azo apetraka ihany koa ny dimy antokon'olona raha ohatra ka tena ilaina ihany koa ilay izy amin'ny ao anatin'izay zavatra izay. Raha ohatra hoe tena hita izany hoe tsy mandeha ny justice dia ao anatin'izay ny dimy antokon'olona izay tsy voatery handeha amin'ny resaka hoe fitsaram-bahoaka hoe tena hoe mpamono olona ohatran'ireny izany fa misy sanction hafa azo atao ao anatin'ilay izy. Fa eo zany misy concertation zany tokony atao anatin'le izy fa tsy fa tsy tonga de manao an'izay zany de eo zany misy éducation ao anatin'izay, misy information, misy communication, misy sensibilisation tokony ataon'ny tsirairay avy ny ary indrindra indrindra ihany koa concertation amin'ny acteurs clés tsirairay eo anivon'le société anankiray ohatra. Ianao ihany koa Marc Alphonse dia isan'izay nandray anjara ho ho peace builder izay a! Tamin'ny tetikasa Samy Gasy moa izany, ho anao manokana, raha hisoroka an'izay fitsaram-bahoaka izay isika, dia inona ary izany no tokony hatao? Ny fitsaram-bahoaka anie fisehoan-javatra e, efa consequence-na zavatra. Izany hoe efa ilay fampisehoana ny hatezeran'ny olona. Inona moa ny antony mahatezitra ny olona? ka mahatonga azy hanao fitsaram-bahoaka any zany tokony raha hitady ny fanafodiny de sao de manao faux diagnostic atsika fa any ny tokony jerena inona ireo mahatonga an'ireo olona ireo tezitra ka manatonga ny fitsaram-bahoaka ao anatin'io efa voalazantsika teo ny resaka tsy fatokisana tsony ny fahefam-panjakana ny fitsarana sy ireo rantsamangaiky tokony officier de police judiciaire hoa. Faharoa, ny fahafaham-panjakana mihitsy no tsy mahatsiaro hoe tsy hitan'ny olona eo aminy. Io zany ahoana ny hamerenana an'izay fahefam-panjakana izay tena ho tsapan'ny olona fa misy fanjakana miaro azy. Misy fanjakana miaro ny ainy, miaro ny fananany. Any izany no tokony hijerena raha tena hifototra amin'izay resaka hijerena an'ireo fitsaram-bahoaka. Matetika isika dia tonga dia hoe saziana izay manao fitsaram-bahoaka. Izay ohatran'ny hoe aty amin'ny raviny no nokapaina fa ny fototra aretina tsy voatsabo. Dia inona ary izany ilay hoe asa mivaingana? Io miainga amin'ny voalohany ny resaka ny fanjakana. hoe ny tobim-pahefana zany a mampiseho fa hoe misy ange ny fanjakana tsy amin'ny alalan'ny herisetra zay a fa ohatra fotsiny hoe ny fanasaziana an'ireo olona zay mandika lalàna na ny olona tsotra io a na ny manam-pahefana ohatran'ny zareo a na ny mpitsara na ze olona rehetra ka ataontsika hoe mifaringotra ao anatin'ny resaka fitsaram-bahoaka zany tokony ho hitan'ny olona mivantana hoe tsapany fa hoe mandray andraikitra ny fanjakana fa rehefa vantana dia kary fa eo koa ny fanentanana ny mpiray monina ataontsika hoe ezaka lavitr'ezaka zay a hoe ny olona no entanina hoe hatoky ny fitsarana fa tsy misy fanjakana amin'izao amin'ny andro vingt et unième siècle zao ka hoe fanjakana tsy hisy fitsarana, tsy hisy mpitandro filaminana fa ny fananantsika mpitandro filaminana mahay ny asany sy manaraka ny lalàna, fananantsika mpitsara mahay sy manao ny asany ara-dalàna, izay ny ho antoky ny hisian'ny fandriampahalemana eto amintsika. Niteny ihany koa i Gabriel teo hoe misy ihany koa ilay resaka fifampiresahana, concertation, fifampidinihana, raha ianao izao dia ohatry ny ahoana ny hitondrana an'izay fifampidinihana izay? I izay dia miainga any amin'ny fototra. Raha ny lalàna nataonay tao anatin'ny eh, comité d'experts mikasika ny resaka réconciliation, izay le réconciliation communautaire. Raha any amin'ny fototra no hisy isaky ny tsy fantatro na hoe isaky ny fokontany na isaky ny euh, commune, Misy an'ireo le olana, ohatra zao raisitsika ny resaka hoe halatra vaniny any amin'ny faritra avaratra any, ireo nge fantatra tsara hoe ny fahalozan'ny fiarahamonina sy ny sisa, tokony hisy zany zay fepetra fiaraha-midiniky ny olona ao anaty fokontany, ao anatin'ny commune. ary io dia ny fampandraisana ny olona anjara amin'ny resaka fandriampahalemana. Misy an'ireo professionnel ataontsika hoe ny zandary sy ny polisy izay karamaintsika hitandro ny filaminana fa tsy ho vitan'izy ireo noho ny tsy fananany, noho ny isany, tsy fananany fitaovana fa impliquena ny olona amin'ny teny vahiny, handray anjara satria izy mahita tombotsoa mivantana amin'io. Ka izay tsy vitan'ny hoe resaka sy ny lalàna, ça ne se décrète pas, fa izay no ilàna fampidinihana, fandresy lahatra mba hirosoana bebe kokoa mikasika an'izay. Fa rehefa fantatr'olona, mahatsapa ny olona fa hoe tombotsoany, tombotsoanao, tombotsoantsika ity zavatra ity, samy miaraka afaka manao an'izay. Raha ny vinavinanao izao, raha ohatra ny hoe hosorohana amin'ny alalan'ireo soso-kevitra maro samihafa narosonao sy naroson'i eh, Gabriel ary Mamy teo, any amin'ny faran'ny taona any mety hanahoana? Mety hiakatra ve sa mbola mety hidina ve izany ity resaka fitsaram-bahoaka ity? Ah, faran'ny taona izany hoe mbola misy volana maromaro, raha dian'izao tsika, eh, lazaiko hoe tsika, ny mpitondra fanjakana, ny manam-pahefana, miaraka mandray fepetra ka mijery ifotony an'io fototr'olana io an, zaho mahafa- maha- mino aho fa maha- m- mandrapahatonga ny faran'ny taona zay an, mba misy vokatra azo tsapain-tanana, ary raha fa fantatr'olona ange io fa hoe misy mpiaro izy, misy mpiahy izy, tena hoe ny misy fitsarana tsy mitanila ho an'ny tena, zaho mino aho fa ny, tsika ange pragmatika ny gasy e. disciple de saint Thomas tsy mino raha tsy mitsapa ka raha vao hitany izy fa azo tsapain-tanana le zavatra ny vokatra hita eo a tonga de misy vokany Tapitra teo ny fifanakalozan-kevitra teto amin'ny Samy Gasy Andriamatoa Mac Alphonse, misaotra anao nandroso teto amin'ny zana-pandaharana Samy Gasy mandray vahiny.

Amin'ny heriny dia maromaro ireo peace builder ampafantarina anao, Andriatsimiala Lanjaniony Sariky, Antananarivo, Rakotoson Nancy Sandra Toamasina, Gasa Rafik, Antalaha, Rakotonirainy Louis de Gonzague, Antananarivo, Randrianasolo Herintsomisa, Antananarivo, Razanadahy Bonaventure Thomas, Fort-Dauphin, Ireo no ampahafantariny ny fandaharana Samy Gasy amin'ny heriny anio toy izao eto amin'ny onjam-peo. Mandra-piandry izay aza adinoana ny mitsidika ny tranonkalan'ny tetikasa Samy Gasy, www.samygasy.mg, sy ny pejy Facebook-n'ny tetikasa Samy Gasy. Ity indray ary ny fanontaniana androany. Inona no anaran'ny fandaharana Valio ho sms izay a, amin'ny laharana zéro trente deux trente deux zéro trente deux trente. Averiko ihany ilay fanontaniana hoe inona no anaran'ny fandaharana dia valio ho sms amin'ny zéro trente deux trente deux zéro trente deux trente izay. Hatreto indray ary ny fandaharana Samy Gasy ho amin'ny androany, isaorana ianareo mpihaino niaraka taminay hatramin'ny farany, Isaorana ihany koa ny mpanohana ny tetikasa sy ny fandaharana dia ny kaompania Air Madagascar. Noro Raoeliarison, Fetra Rakotondrasoava no nanolotra ny Samy Gasy, Sanda Nirina sy Liva Soloasina nandrindra sy nikirakira ny lafiny teknika. Veloma vetivety indray ary ô! Samy Gasy.